Biziň ýaşaýşymyz üçin iň wajyp organlaryň biri ýürekdir. Ol gan aýlanyşyk sistemasynyň merkezi bolmak bilen, tutuş bedenimizden geçýän damarlara okislendirlen gany, ýagny kislorod bilen üpjün edilen gany iberip durýar. Bulardan başga ýürek barada nämeler bilýäris? Ine siziň üçin bor gün hakynda on gyzykly maglumat. Belki sizem bulary eşidip gören dälsiňiz. Bir. Ýürek günde bir ýüz on bäş müňe golaý urýar. Iki. Ýüregiň uzranda çykýan ses onuň klapanlarynyň açylyp ýapylmagy sebäpli döreýär. Üç. Bor gün her gün adatça ýedi müň bäş ýüz ýetmiş litr gan çykaryp durýar. Dört. Bedenimizdäki gan damarlarynyň ählisiniň uzynlygy togsan alty müň bäş ýüz altmyş kilometre barabardyr. Bäş. Bir adamyň ýüregi adatça bäş ýüz gramdan hem ýeňil bolýar. Ýöne muňa garamazdan erkek adamyň ýüregi zenanyňky bilen deňeşdirilende elli alty gram agyrdyr. Alty. Zenanyň ýüregi adatça erkek adamkydan çalt urýar. Ýedi. Ýüregiň göwrümi her kimiň öz ýumrugy göwrümindedir. Sekiz. Iň çal turýan ýürek ýaňy dogan bäbeklerde bolýar. Dokuz. Çat açan ýürek diýip eşiden bolmagyňyz ähtimal. Alamatlaryň infarkta meňzeýändigine garamazdan, onuň döremeginiň sebäbi ýürek keseli däl-de, stres eken. On. Gülmek ýürek üçin peýdalydyr. Ol stresi azaldýar, we şol bir wagtda immunitedimizi güýçlendirýär. Bu maglumatlaryň gyzyklydygyna garamazdan, esasy öwrenmeli zadymyz nädip dogry şekilde ýüregimiziň sagdynlygyny goramagymyzdyr. Dogry iýmitlenmek we dowamly maşklar bilen ýüregiňiziň saglygyny gorap bilersiňiz. Bulardan başga-da, siziň hem kelläňizde bu soraglar döräpdimi? Ýüregiň içinde gan nädip akyp geçýär? Bedeniň içinde aýlanýan ganyň hakyky reňki nähili? Gök we gyzyl reňkdäki damarlaryň tapawudy näme? Aşa gök damarlarymyzyň bolmagy erbet zatmy? Geliň, jogaplaryna bilelikde göz aýlalyň. Ýüregiň içinden gan nädip akyp geçýär? Gan dört ädim geçip, ýürekden we öýkenden akýar. Ilki, sag alyn ýürek bedenden gelýän diakislendirilen gany, ýagny kislorodsyz gany kabul etýär we ony üç hafsaly klapanyň üsti bilen sag garynjyga geçirýär. Sag garynjyk bolsa, Öýken sütüniniň üsti bilen deokislandyrlan gany öýkenlere ugratýar. Öýkenden gelýän okislandyrlan gany çep halyn ýürek alýar we ony mitral klapanyň üsti bilen çep garynjyga geçirýär. Çep garynjyk bolsa aorta, ol bolsa gany tutuş bedene ýaýratýar. Bedeniň içinde aýlanýan ganyň hakyky reňki nähili? Aslynda, adam gany gyzyl reňkde bolýar. Damarlaryň gök reňkde görünmegi gözleriňiziň reňki kabul edişi we ony öz reňkinden üýtgeşik edip görmegi bilen baglanyşyklydyr. Gyzyl reňkiň goýulygyny gan öýjüklerine kislorodyň derejesi kesgitleýär. Ýürekden ýaňy çykaýanda gan okislendirlen we açyk gyzyl reňkde bolýar. Gök we gyzyl reňkdäki damarlaryň tapawudy näme? Gyzyl reňkdäki damarlar, ýagny arteriýalar ýürekden bedene gan daşaýan bolsa, Gök reňkdäki damarlar bedenden gany yzyna ýürege getirýär. Arteriýalar, damarlardan tapawutlylykda, bedenimiziň has çuňlaryna ýerleşýär we köp damarlarymyzyň görnüp durşy ýaly bize görünmeýärler. Eger-de sanjym edeniňizde degýän damarlaryňyzy arteriýamy, dälmi biljek bolsaňyz, sanjym iňňesiniň depesine üns beriň. Eger siz arteriýa degen bolsaňyz, iňňäniň depesi ganyň basyşyndan ýaňa yza itiler. Alnan gan hem lowurdaýan açyk gyzyl reňkde bolar. Aşa gök damarlarymyzyň bolmagy erbet zatmy? Eger-de döşüňiziň töwereginde gök damarlar bar bolsa, gorkmaň, olar zyýansyzdyr. Emma siz alkogol içgilerini, çilim ulanýan bolsaňyz ýa-da adatdakysyndan ulalan garnyňyz we az hereketli durmuşyňyz bar bolsa, onda size maşgala lukmanyňyza ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris. Eger-de, damarlaryňyz çişen hem-de goýy reňkde sudursyz bir şekil alan bolsa, sizde damarlaryň warikoz keseli bolmagy ähtimal. Damarlaryň warikoz keseli, haçan-da damarlardaky bozulan klapnlar gany nädogry taraba gönükdirse ýa-da ganyň doňup gowy hereket edip bilmezligi sebäpli ýüze çykýar. Bu ýagdaýy siz lukmanyňyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.